Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' Protrade, MFCC, Logo Express u Saint Albert Ironmongery.
Int Min Int huwa produzzjoni imtella' mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva,

Nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Int Min Int fejn is-suġġett tal-lum huwa l-online dating, l-evoluzzjoni tiegħu, minn fejn beda u fejn jinsab illum il-ġurnata. Ser niltaqgħu wkoll ma' koppja illi ltaqgħu propju online kif ukoll kif nistgħu nevitaw l-iskems illi nsibu fl-online dating. Però din id-dinja kollha tal-online dating minn fejn bdiet? Naraw f'dal-filmat illi ġej.
Insibu mijiet ta' apps u siti li l-kunċett tagħhom huma biex ilaqqgħu n-nies ta' madwar id-dinja. Tajjeb li ngħidu li 500 sena ilu ma kienx hawn dan it-tip ta' teknoloġija u għalhekk in-nies kellhom ikunu iktar kreattivi. Fil-kultura Maltija insibu il-ħuttaba li llum il-ġurnata nafuhom bħala matchmakers. Din kienet persuna li kienet tlaqqa' l-koppji ma' xulxin. L-ewwel ħaġa li kien jiġri huma l-ġenituri jmorru għand il-ħuttaba. Din il-ħuttaba kienet tlaqqa' żewġ settijiet ta' ġenituri. Dawn jitkellmu fuq il-deċiżjoni tagħhom u jekk huma kuntenti. Jekk iż-żewġ settijiet ta' ġenituri huma kuntenti, jibdew jitkellmu fuq iż-żwieġ. Wara l-ħuttaba kien hemm il-kappillani. It-terminu tekniku li kienu jużaw bejniethom kien vetting. Fl-imgħoddi il-kappillani kienu bażati fil-parroċċa kważi ħajjithom kollha, b'hekk kienu jafu l-ismijiet tal-kull familja. Għalhekk saru l-punt ta' referenza għal dawk li jridu taqbila fl-imħabba. Din il-ħaġa ftit li xejn għadha tiġri ħabba l-fatt li l-kappillani jimxu matul iż-żmien. Għalhekk saret diffiċli ħafna biex issib kappillan biex jgħinek issib relazzjoni. Fil-passat kien hemm ukoll ir-riklami fuq il-gazzetti. Hawnhekk isib miktuba deskrizzjoni ta' kif iridu il-maħbuba tagħhom. Normalment dawn it-tip ta' avviżi kienu jagħmluhom l-irġiel jew inkella nies ta' klassi għolja. F'1995 Match.com ġiet appruvata bħala l-ewwel dating site fejn in-nies jistgħu jsibu l-imħabba ta' ħajjithom b'mod online. Iktar ma għadda ż-żmien, iktar il-Maltin bdew jippruvaw dawn it-tipi ta' siti. F'2007, l-iPhone ħareġ madwar id-dinja kollha, u b'hekk bdew joħorġu wkoll dating apps ġodda. Fl-2012 Tinder tnieda bħala dating app ġdida. Din kienet l-ewwel app li n-nies setgħu jniżżluha fuq l-IOS tagħhom u iktar tard kif ukoll l-Android. Fl-2014 Tinder saret l-ewwel app li laħqet biljun matches. Fid-dinja tal-lum, dawn it-tipi ta' apps qed jgħinu n-nies biex ikollhom iktar opportunitajiet biex isibu l-imħabba ta' ħajjithom. Madankollu, ċerta rħula partikolarment Għawdex għadhom iduru fuq il-kappillani biex jiċċekkjaw u jlaqqgħu koppja ma' oħra u jiċċekkjaw ukoll jekk huma adattati għall-itfal tagħhom.
Wara dak il-filmat qasir nistgħu nikkonkludu illi l-online dating f'dawn l-aħħar għaxar snin għamel passi kbar u l-ewwel mistieden tiegħi fl-istudio għal-lum huwa Father Manuel Camilleri fejn miegħu ser nitkellmu dwar x'hemm komuni bejn il-ħuttaba, il-kappillani u l-online dating. Kif aħna l-ewwel nett? Tajjeb grazzi, grazzi tal-istedina. Grazzi inti tal-li. Nsellem lilek u lit-telespettaturi kollha. Grazzi tal qajt l-istedina tagħna. L-ewwel mistoqsija li għandi għalik hija l-irwol tal-ħuttaba jekk għadux jeżisti u jekk għadha teżisti kif jaħdmu llum il-ġurnata. Di per se naħseb kif qal il-feature tajjeb naħseb iktar għadha f'komunitajiet żgħar u mdaqsa bħalma hija l-komunità tawdex. Malta ma dikx tisma' bil-ħuttaba ma jidillix. L-aħħar darba li smajt bil-ħuttaba jien personalment meta kont żgħir ġi xi 50 sena ilu. Naħseb mbagħad din evolviet fiktar ehm, evolviet f'sistema fejn in-nies kienu jiltaqgħu flimkien ehm, f'ambjenti soċjali u jibdew jinnamraw minn hemm kienet timbet ir-relazzjoni, ġifieri ma naħsibx li għadha teżisti ir-rwol ta' ħuttaba personalment ma naħsibx għall-inqas. U fil-karriera tiegħek ġieli ltqajt ma' ċertu sitwazzjonijiet fejn eh, in-nies ġew għandek biex isibu l-imħabba? Ehm, iva ta' però eh, biex inkun onest qatt ma ħadd responsabilità tagħha di fis-sens li ehm, jiena nippreferi li persuni jiltaqgħu wiċċ in wiċċ isiru jafu lil xulxin minn hemm timbet ħbiberija u mill-ħbiberija timbet relazzjoni. Qatt ma ħadt responsabilità li nlaqqa' żewġ żgħażagħ biex jibdew joħorġu flimkien. Anke bħala prinċipju ma naqbilx miegħu bħala saċerdot għall-inqas. U kemm kienet tkun ir-rata ta' ta' suċċess, għandi kurżità ta' meta l-kappellani jippruvaw ilaqqgħu żewġ persuni biex jibdew relazzjoni, kien hemm rata ta' suċċess tajjeb?
Ifhem, jekk tuħa 50 sena ilu jew ftit iktar, kienet rata ta' suċċess kbir għaliex il-kapillan kien ikun kif qal il-feature ħafna drabi il-kapillan mhux jinbidel kull ħames snin imma kien jagħmel għomru sħiħ hemmhekk. Għalhekk kien ikun jaf il-familji kollha. Però ma kienx jaf biss il-familja, ma kien jaf ukoll il-backgrounds tagħhom. In-nies kienu jistaqsu fuq ħafna issues dak iż-żmien, jekk kienx hemm mard fil-familja, kemm hija tat-tajjeb il-familja jew le, jekk hux lesti li jipprovdu d-dota tal-bint, jekk kellhomx proprjetà, ġifieri l-kappillan kien ikun jaf dan kollu u għalhekk kienet iktar faċli għalih li jlaqqa' il-koppji u li issib partner, għarusa jew għarus adattat għal dak li jkun mitlub minnu. Għax l-informazzjoni li kien ikun jaf il-kappillan dak iż-żmien llum il-ġurnata niktbuha fil-profil tagħna fuq il-dating online. Llum tiktibha fuq il-Facebook tiegħek jew fuq xi app oħra u n-nies ikunu jafuk hekk. Ma qabel Isu l-Facebook naħseb is-social platform li kien hemm kienet propju l-kappillan. Fil-waqt li l-ulied, il-persuni konċernati li xtaqu jinnamraw jew jiżżewġu qatt ma kienu jkunu involuti mill-bidu, dejjem kienu jkunu l-ġenituri l-ewwel involuti, u mbagħad kienu eh, jitlaqgħu jitlaqgħu iż-żgħażagħ.
Għandek idea kemm iż-żewġ koppji Illi jkunu ltaqgħu online? Le, ta' ma, ma, em, jiena żewwiġt ħafna koppji, imma s'issa waħda biss koppja ltqajt magħha, em, u proprju ħa jiżżewġu f'Settembru li ġej. Em, iltaqgħu fuq il, em, fuq dating platform, jiġifieri app. Mal-oħrajn, ħafna minnhom dejjem żviluppaw jew fuq il-postijiet tax-xogħol, jew f'environments soċjali bħal huma l-youth centres, fil-parroċċi, jew inkella joħorġu mal-ħbieb fil-weekends u jiltaqgħu f'dak il-grupp. Kelli koppji wkoll li ltaqgħu anki fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri kienu kollegi tal-post tax-xogħol u bħal speċi minn hemm nibtet ukoll mhux biss ħbiberija imma mbagħad relazzjoni. Ovvjament hemm ħafna u ħafna differenzi bej koppja li tiltaqa' online u b'rakkomandazzjoni tal-kappillan sewwa, però kieku jkollok inqabblu ngħidu hekk, ovvjament fi żminijiet differenti, però x'tara dawk l-affarijiet li kienu l-aktar tajbin jew inkella forsi li ittejbu biż-żmien illum il-ġurnata bl-online dating? Jiena naħseb li dak iż-żmien ma kienx sfurzat iż-żwieġ bħal m'hemm pereżempju f'kulturi oħra f'pajjiżi oħra tad-dinja, ġifieri li ż-żwieġ ikun issettjat u maħdum mill-ġenituri u t-tfajla jew il-ġuvni jridu jgħidu iva. Imma naħseb li In-nies tant kienu jgħixu f'komunità żgħira, ġo parroċċa, ġo raħal, li kulħadd kien ikun jaf lil kulħadd. U forsi dak li jkun kellu xewqa li jinnamra ma' dik it-tfajla partikolari. Ħafna drabi l-inizjattiva kienet tiġi wkoll min-naħa tal-ġuvni, ġifieri kien jistaqsi lill-ħuttaba jew lill-kappillan jekk jistax iressaq resqu lejn dik it-tfajla partikolari. Naħseb li r-rata ta' suċċess kienet kienet kbira. Illum nies li għandhom ilhom miżżewġin 60 sena ħafna minnhom iltaqgħu b'dan il-mod. Ġifieri huwa għadhom iż-żwiġijiet tagħhom ehm, sodi sal-lum ma jfissirx li ma kienx ikun hemm problemi oħra. Issa ir-rata ta' suċċess tal-online dating ehm, ir-rati li taqra juru li huma ta' suċċess kbir. Imma Hemm biża' jew forsi wieħed irid joqgħod naqra attent iżjed li inti għadek ma ltqajtx mal-persuna face to face. Fl-opinjoni tiegħi dejjem ir-relazzjoni tinbet meta jkun hemm diġà relazzjoni ta' ħbiberija f'ambjenti ta' xogħol jew soċjali jew ta' skola, ta' studju, ta' università u minn hemm imbagħad tinbet relazzjoni naqra iżjed profonda li forsi dak li jkun isir jaf lil persuna l-oħra u bekk timbed din ir-relazzjoni għax minn fuq app eh, tista' taqra ħafna affarijiet imma kif tista' tivverifikhom daw l-affarijiet jekk inti taqra biss jew tara biss dak li hemm fuq l-app. Kif semmejt hemm ħafna stejjer ta' suċċess mill-online dating u fil-fatt aħna ltqajna ma' koppja illi iltaqgħu b'dan il-mod. Kienet match minnhom mill-55 biljun illi s'issa kellna minn fuq l-online dating. Ħa naraw dal-filmat flimkien.
Jien Francesca Maria Bela. U jiena Floyd Gaia.
Jiena ħadd interess nuża online dating app. Bażikament bdiet bħala ċajta mal-bib tiegħi, kont għadni nalaq lejtin u għed għamlu bħala ċajta tipo biex ngħid għamil Tinder. U meta rajt il-Floyd,

Ftit żmien Willy b'trajta hawnhekk sejħ ħafna affarijiet fuq hawnhekk. Qatt ħa nsaqsiha fuq id-date u nara x'tgħidli.
L-ewwel date kienet konna morna San Pawl il-baħar, qgħadna nimxu mal-fran. L-ewwel ħaġa li għedt wara li wasalt id-dar, ma stajtx nemmen li mort date. Jiena qatt ma kelli dik il-konfidenza li nsaqsi dik il-persuna tipo trid noħorġu l-ewwel date u peress li anke qabel qatt ma kelli l-ewwel date ġo ħajti, Ħassejtha tqila biex immur fuq dal-persuna ngħidlu titlu ħorġu. Mettet il-familja tiegħi ommi l-ewwel ħaġa li qaltli attenta għax sibtu minn online u ma tafx hux vera u mudana u l-ħbib tiegħi qishom baqgħu kollha skantati kif irnexxieli minn fuq Tinder.
U biex inkomplu niddiskutu s-suġġett tal-online dating għandi t-tini mistieden eh, fint minn installum, Matthew Bartola, grazzi tal-għajt l-istadina tagħna mill-esperjenzi tiegħek. Ix-xena tal-online dating għaw Malta, eh, kif qed tara tmur qed tara eh, tikber forsi l-aħħar snin baqgħet aħjin konstant. Simili ħafna ma' x'qed jiġri barra fejn forsi minħabba li anke hemm nies li huma ikbar fl-età li qegħdin ikunu single allura qed jirriżortu iktar għal online dating. Anke bejn iż-żgħażagħ ukoll jien naħseb li hija mod komdu wkoll kif mid-dar qed tiltaqa' ma' nies differenti u qed timmeċċja ma' nies differenti mbagħad tibda relazzjoni minn hemmhekk. X'tara r-raġuni prinċipali għalfejn wieħed imur għal dan il-mod ta' kif jiltaqa' ma' persuna? Jien naħseb li sfortunatament ma tantx hawn fejn tmur. Ġifieri jekk inti ma tħobbx clubs u bars, diffiċli biex tiltaqa' ma' xi ħadd ġdid. Aħna poplu li noħorġu ħafna fi klikek ukoll u għandna ħabta nibqgħu fil-klikka tagħna, allura m'aħniex poplu li meta noħorġu ħa nitħalltu daqshekk. Allura u hija komda u fil-verità li inti bejn lesson u oħra u bejn fil-break tista' tiswipe 'l hemm u 'l hawn sa ma Tiltaqa' ma' xi ħadd u tista' tibda konverżazzjoni b'hekk. X'inhuma l-problemi li tara minn dawk in-nies li eh, huma attivi fix-xena tal-online dating? Xi problemi tarhom tara li jaffaċċew? Hi onestament nara l-istess problemi li hemm fil-face to face fil-real life dating. Ġifieri ikun hemm min ibeżża bil-catfishing, naħseb jiena catfishing jista' jsir ukoll jekk iltqajt ma' persuna ġo klabb jew ġo bar. Ehm, li tmur għal dejt u l-persuna ma tkunx hemm. L-istess ħaġa tista' tiltaqa' ma' xi ħadd ġo bar tiftiehem biex tiltaqgħu darb'oħra u l-persuna ma tiġix. Ehm, ikun hemm min jgħidlek li l-persuna tista' tkun miżżewġa jew għandha partner, l-istess ħaġa fil jiġifieri ħafna mill-perikli, tajjeb, jistgħu jsiru wkoll meta tiltaqa' ma' persuna wiċċ imbiċċ. Naħseb jiena importanti ħafna li jekk ħa tiltaqa' ma' xi ħadd għall-ewwel darba, kemm jekk iltqajt miegħu wiċċ imbiċċ xi mkien ieħor, u anke jekk iltqajt miegħu jew magħha online dating, però inti tmur ġo post fejn hemm nies oħrajn. Ma tmurx mill-ewwel għandu jew għandha, jew ġo karozza, x'inkella dejjem hemm ir-riskju ta' persuna ma tafhiex. Speċjament, ovvjament, fl-online dating ħa tiltaqa' mal-persuna għall-ewwel darba, forsi F'sitwazzjonijiet oħrajn tkun forsi fik fl-istess klikka ta' ħbieb u ħriġt ma' xi ħadd, hemmhekk ma jkunx l-ewwel encounter nistgħu ngħidu hekk ma' dak il-persuna. Però ma jfissirx li t-tieni encounter huwa safe iktar mill-ewwel encounter. Għax jekk aħna ltqajna ġo bar u mbagħad ftehimna ħa niltaqgħu waħedna, xorta l-intenzjonijiet tal-persuna l-oħra ma tafhiex għax għadha fil-bidu, għadek qed issir taf lill-persuna. Allura dejjem tajjeb li l-ewwel ftit dates tiltaqa' ġo post fejn huwa post pubbliku.
Mill-informazzjoni li għandek, x'inhi r-rata ta' suċċess jekk għandi kurżità ta' dawk li jiltaqgħu online imbagħad eventwalment relazzjoni fejn tmur? Yes, jiena milli naqra jiena huwa simili ħafna għar-rata ta' suċċess ta' meta tiltaqa' wiċċ imbiċċ għax fil-verità relazzjoni biex tkampa u biex tkun tajba ma tiddependix minn kif iltqajt imma kemm tinvesti fir-relazzjoni waqt li qiegħed fiha. Hemm min jgħidlek li online dating qed tinvesti iktar f'li ssir taf lil dak li jkun. Għalfejn? Għax ħafna drabi ħabba kif għedt inti ħa tiltaqa' miegħu l-ewwel darba persuna ma tafhiex, għandna ħabta nsaqsu iktar mistoqsijiet u għandna ħabta nkunu iktar diretti wkoll. Anke minħabba li qegħdin mistoħbin wara screen, Allura nħossuna iktar komdi li nibagħtu ċertu mistoqsijiet li kieku wiċċ imb'wiċċ jew nistħu jew niddejqu nimbarazzaw lill-persuna l-oħra. Allura kif tibda ma tantx tagħmel differenza, l-iktar li tagħmel differenza huwa li l-koppja tnej li huma għandhom l-istess valuri, fis-sens valuri mhux reliġjużi, valuri umani li inti għandek l-istess core values tixxiqu l-istess affarijiet mill-ħajja bħal xulxin. Dik hija xi ħaġa li hija importanti ħafna f'relazzjoni biex taħdem. Xi meta inti qed tiltaqa' ma' xi ħadd online jew inkella wiċċ imwiċċ, importanti ssaqsi l-mistoqsijiet li jagħmlu sens, li għalik huwa fejn sejjer fil-karriera, x'ixtieq minn ħajtek, fejn tarak għaxar snin oħra. Għalfejn? Għax jekk dawk taqblu fihom, xi tħobb mużika u fejn tħobb tiekol u fejn tħobb issiefer mhumiex l-iktar affarijiet li naraw mir-riċerka u anke mill-esperjenza li jitkissru relazzjonijiet mħabba fihom. Però il-core values, x'ixtieq mill-ħajja u kif tħares lejn il-ħajja, tagħmel differenza kbira u anke tara l-sodisfazzjon ta' koppja meta qegħdin flimkien u m'għandhomx l-istess core values. Ħa jkun hemm diżgwid il-ħin kollu. Hemm ħafna li sabu x-xorti fl-imħabba online, però sfortunatament hemm in-naħa l-oħra tal-munita. Ħa nsegwu dan il-filmat flimkien dwar dan.
Roman scam tinħoloq meta persuna li għandu intenzjonijiet qarrieqa jidħol f'relazzjoni romantika ma' persuna oħra. Għall-ewwel, din il-persuna tikseb l-affezzjoni tagħha u mbagħad juża l-illużjoni ta' relazzjoni romantika biex jimmanipula lill-vittma. L-iskemers huma esperti f'dak li jagħmlu u jidhru ġenwini u kredibbli. Il-con artist huma preżenti fuq il-biċċa kbira tas-siti tad-dating u tal-midja soċjali. L-iktar każi li nsibu ta' frodi hija dik li tibda minn online dating. L-intenzjoni tal-iscammer hija li tistabilixxi relazzjoni malajr u jikseb il-fiduċja tiegħek. L-iskemers jistgħu jipproponu żwieġ u jagħmlu pjanijiet biex jiltaqgħu wiċċ imb'wiċċ, iżda dan qatt ma jseħħ. Eventwalment imbagħad jitolbu l-flus. L-iskemers ipoġġu profili bl-użu ta' ritratti misruqa ta' nies oħra, ġeneralment li jkunu attrajenti. Huma jitolbu lil ħaddieħor biex jikkuntattjhom. Dan huwa spiss magħruf bħala cat fishing, fejn wieħed juża ritratt li mhux tiegħu u jipprova jqarraq bin-nies. L-iskemers ħafna drabi jgħidu li qegħdin impenjati u jkunu involuti fi proġetti barra mill-pajjiż. Dan jagħmilha aktar faċli li jiġi evitat li jiltaqgħu personalment u aktar komda meta jitolbu flus għall-emerġenza medika jew ħlas legali mhux mistenni. Jekk xi ħadd li jiltaqa' miegħek online jitolbok l-informazzjoni tal-kont bankarju tiegħek biex jiddepożita xi flus, huwa probabbli li juża l-kont tiegħek biex iwettaq skemi ta' serq u frodi. Allura wieħed isaqsi, kif tista' tipproteġi lilek innifsek mill-online scammers? L-ewwel ħaġa li trid tagħmel hi li tara li l-profil huwa reali. Illum il-ġurnata, Hemm diversi siti soċjali fejn jgħinuk f'każ li jkollok suspett fuq xi ħadd, bħal Bean Verified. Bean Verified huwa sit soċjali fejn wieħed jista' jfittex dwar il-persuna u tara jekk humiex reali jew le. It-tieni ħaġa li trid tagħmel hi li toqgħod attent kemm titfa' informazzjoni personali fuq siti soċjali, għax scammer juża din it-tip ta' informazzjoni biex jibda konverżazzjoni miegħek. Riċentament Netflix ħarġu dokumentarju fejn tkellmu ma' vittmi li ġew imqarrqa mill-istess scammer. F'dan id-dokumentarju naraw li wieħed għandu joqgħod attent kif jagħti l-informazzjoni tiegħu lil persuni li ma jafhomx għax jiġrilu bħal dawn in-nisa.
Kif rajna trid toqgħod b'seba' għajnejn għal dawn l-aspetti kollha negattivi tal-online dating. Matthew, dawk illi eh, nista' ngħidu hekk jingidmu minn eh, min dawn l-aspetti, x'tip ta' emozzjonijiet jgħaddu minnhom? Hija krudeltà huma din jistadu n-nies fuq l-iktar, wieħed mill-iktar bżonnijiet bażiċi vera and that we belong li isibu nies li huma vulnerabbli, vulnerabbli għalfejn? Mhux għax għandhom xi ħaġa inqas minn ħaddieħor imma għax qegħdin hemmhekk ifittxu r-relazzjoni, ifittxu li jkunu mixtieqa, maħbuba. Allura meta inti qed tfittex ir-relazzjonijiet, inti qed tkun vulnerabbli għax qed tinfetaħ u qed tafda dak li jkun. U meta mbagħad tiġi tradut b'dak il-mod, ħa taffettwak bil-mod li ma tkunx tista' tafda 'l ħaddieħor wara. Ħa tkun iktar diffiċli għalik li tafda lil persuna oħra. Allura tajjeb li wieħed jitkellem, jiftaħ qalbu, jsib ma' min jitkellem anke ma jgħixx waħdu. Ġifieri ġieli niltaqgħu ma' anke klijenti li jkunu nserqu eluf kbar ta' flus u jgħixuha waħedhom anke ħabba Shame, imbarazzament li jħossu, mistħija li jgħidu lil ħaddieħor għax qisu kultant diġà hemm ftit mistħija għan-nies li jfittxu l-imħabba jew relazzjonijiet online. Issa jekk inti għamilt hekk u xi ħadd daħaq bik qisu iktar tħossok umiljat, meta fil-verità Inti kont qiegħed hemm meta mexej ħażin qed tipprova tfittex u tibni relazzjoni u ġejt migdum bħalma xi ħadd daħal ġo darek u serqek. Inti vittma u m'għamilt xejn ħażin inti. Semmejt il-fatt li ċertu persuni jħossuhom umiljati li qegħdin parti minn din ix-xena ta' online dating, jiġifieri l-perċezzjoni tan-nies hemm barra lejn dawk li qegħdin fix-xena tal-online dating, kif tinsab bħalissa jew kif tara li qiegħda? Mhux kulħadd l-istess, jiġifieri hemm min għadu jirreżistiha u jħares lejha bħala inqas milli tibda relazzjoni wiċċ imb'wiċċ. Waqt li nemmen li l-maġġoranza llum il-ġurnata qegħdin jifhmu u qegħdin jaċċettaw li l-ħajja timxi għal online allura anke d-dating qed imur online. U taħseb li hawn għarfien biżżejjed speċjalment dwar l-aspetti negattivi tal-online dating? Hawn biżżejjed u onestament nemmen li xorta hawn fejn nitgħallmu iktar, iktar milli nitgħallmu iktar naħseb anke li niftakru f'dawn l-affarijiet għax qisu kultant meta qed timmeċċja ma' xi ħadd u l-moħħ jaqbad jiġri, jaqbad jiffantasizza u dak li ma nafux fil-bidu tar-relazzjoni, il-moħħ jimlieh bil-fantażija tagħna. Allura nibdew nimmaġinaw ħafna futur u ma nagħtux każ kultant il-clues li hemm li isma' qed niġu ngannati. Jiena l-parir tiegħi dejjem ikun tagħti qatt flus, tajjeb, fil-bidu ta' relazzjoni, anke jekk hu każ ġenwin, għax inti għandek bżonn tifhem din relazzjoni jekk ħa nibdewha mill-bidu nett fejn jiena qed nagħti l-flus lilek, inti dipendenti fuqi. Hemmhekk x'tip ta' relazzjoni qegħdin nibnu ma' xulxin? U liem tip ta' persuna għadha ma tafekx, diġà tħossha komda titolbok ċertu ammont ta' flus. Allura hemmhekk jiena l-parir tiegħi dejjem ikun jekk int qed tibda relazzjoni fil-bidu, anke jekk bdiet wiċċ imb'wiċċ, tagħtix flus. Prova ifhem u anke saqsi lil sħabek u tkellem. L-aħħar mistoqsija li għandi, dawk li għaddew minn dawn it-tip ta' esperjenzi negattivi, x'paririt tihom, x'inhu l-ewwel pass li għandhom jieħdu eh, biex ngħidu hekk jimxu pass il qudiem fil-relazzjoni tagħhom. Naħseb nibdew billi naċċettaw li eh, ġejna ngannati, tajb hija ċaġa li tiġri, persuna tiġi ngannata bħal mat l-ewwel bħal ma xaħat jisraqlek il-mobile minn fuq il-mejda. Ehm, tkellem ma xaħat li tafda, xaħat li taf li mhux ħajtaq bik, taf li mhux ħa eh, miġġalek tħossok iktar ħażin. U fl-istess ħin, fakkarek innifsek li mhux kulħadd hekk. Hemmhekk hemm ukoll nies oħrajn li bħalek ġenwinament qegħdin ifittxu relazzjoni. Grazzi Matthew talli qsamt magħna l-opinjonijiet tiegħek dwar dan is-suġġett u dak kien episodju ieħor ta' Int Min Int, illum iddedikat lill-online dating. Nixtieq nirringrazzjakom talli ingħaqadtu magħna għal ġimgħa oħra u minn hawnhekk nirringrazzja wkoll lill-isponsors kollha tagħna. U nfakkarkom illi dan il-programm huwa mtella' mill-istudenti tal-Baċellarat tal-Media fi ħdan l-Istitut

Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-sett, u Logo Express għar-rigali tal-mistednin.